Salut an herzlech wëllkomm bei Lexplay! Haut hu mer fir iech. Du muss de Leit scho soen wat mer haut fir se hunn. Ech weess net wat ech soe soll. Wéi du weess net wat s du soe solls? Ma ech muss der Geheimnis verroden, ech hunn e Ghostwriter. Du hues e Ghostwriter? Jo, hie schreift mer ëmmer meng Skripter a schéckt mer se da mat der Post. Ouni mäi Skript weess ech guer net, wat ech soe soll. A wou ass däi Skript elo drun? Nach ëmmer ënnerwee, fäerten ech. Stell der vir, se hunn elo nach dräi nei Chantieren zu Esch, zéng nei Chantieren an der Stad, eng Dosen nei Chantieren bei der belscher Grenz an un all de Chantiere bei der franséischer Grenz gëtt schonn nees gestreikt. D'Post huet mëttlerweil ugefaangen, Leit erëm all zu Fouss duerch d'Land ze schécken, well dat méi séier geet.

Wat macht Dir nach ëmmer hei? Hutt Der net nach genuch Leit, déi op hir Post waarden an déi Der scho vill ze laang waarde gedo hutt? Dajee, husch, husch! Nee, keen Drénkgeld oder esou. Wat fir en Drénkgeld? Dofir, datt ech hei bis zum Schluss nach hei am Angschtschweess stoung. Also, ech war lo fënnef Deeg ënnerwee, si vun dräi Leit zesummegeschloe ginn, hunn dräi Leedere verkackt An eng fucking Seelrutsch! An ech kréien mol keen Drénkgeld! Wat soll dat da fir e Schäiss? Ech halen op mat deem schäiss Beruff hei! Bon, mir kënnen ufänken. Ok, Sprett, also mir hunn elo fir Iech. Dem Kojima säi neie Blockbuster. E Spill, wat doudsécher assuréiert? Oder ass de Kojima dës Kéier um Strand vu Mësserfolleg gestrant? An dofir brauchs du e Ghostwriter?
Zweetausendsechzéng huet den Hideo Kojima bekannt ginn, dass en un engem neie Spill schafft, Death Stranding. Mat u Bord si bekannt Persoune wéi den Norman Reedus, Mads Mikkelsen an Guilmerol del Toro. En huet versprach, e giff eppes vollkommen Neies fir de Spillermaart kreéieren. Ob dat de Fall ass, ka jiddweree fir sech nom Bäitrag entscheeden. D'Spill spillt an der Zukunft an duerch mysteriéis Explosiounen an iwwernatierlech Ereignisser formt sech d'Welt komplett nei. Zerstéierungen an Ausstierwe vun der Mënschheet ass hei de Mëttelpunkt, an dëst Ereignis gëtt Death Stranding genannt. Doduerch sinn BTs, Beach Things, entstanen an eng Verbindung tëschent der lieweger an der doudeger Welt, och Strand beziehungsweis Beach genannt, gouf erschaf. Mam Haaptcharakter reest een duerch déi futtis Welt, muss Missiounen erfëllen a Feinde bekämpfen. De Fokus am Spill läit hei awer net bei willkürlechem Bekämpfen, Ëmbrénge vun de Feinden, mee vill méi bei der Fäegkeet deem sou gutt wéi et geet aus dem Wee ze goen. Een deen also Gewalt an engem Spill sicht ass hei fehl am Platz. D'Haaptzil ass et d'Communities rëm mateneen ze verbannen, d'Mënschheet erëm opzebauen an Hoffnung ze schenken. Elo ginn ech op e puer Punkte vum Spill an an erklären déi och e bëssen am Detail. Ech fänken dann un mat eisem Haaptcharakter. De vollen Numm ass Sam Porter Bridges an hie gëtt verkierpert duerch den Norman Reedus. Meeschter Kojima, Dir musst entschëllegt. Gott Hideo, Mir hunn lo endlech all Charaktere vun Ärem neie Spill no Äre Visiounen designt. Dir sot, Dir wollt se dann lo just nach gäre benennen. Ah, richteg.
Weis, was mein Keine. Dat hei ass eise spillbaren Haaptcharakter. Seng Liewensaufgab besteet dodranner, Päck auszedroen. An domat erëm d'Brécken tëschent de Communitéiten hierzestellen. Ech nennen hien Sam Porter Bridges. Hien dréit Päck a baut Brécken. Dat passt, mee mengt der net dat ass vläit e bëssen ze.
Konfus an onduerchsichteg? Jo, ech weess, doriwwer wäerten d'Gamer sech nees méintelaang d'Käpp zerbriechen, mee dat muss esou sinn. Eppes mat mengem Numm drop, dat ass eben net fir all dohigelafene Bauer geduet. Bon, okay, an der Rei. Hei ass deen zweete Charakter, wou der wollt benennen. Hatt ass. Fragile, hatt heescht Fragile.
Entschëllegt, ech fäerten-ech verstinn et ganz. Muss ech dat elo wierklech erklären? Hatt gesäit de kleng an zierlech aus an e Liwwerkarton steet oft Fragile drop. Also ass säin Numm elo Fragile.
Mee Fragile ass jo mol keen Numm. Ma sécher ass dat en Numm, ech hunn dat grad elo sou genannt.
Hie schafft als Liiferbote fir d'Firma Bridges. Hie weist awer ganz am Ufank guer keen Interess drunner, Amerika rëm mateneen ze verbannen, léisst sech awer da ganz schnell vun engem iwwerrieden a soll sech an Zukunft drëms këmmeren, d'Communities mam selwechten Netzwierk ze verbannen a mat Noutfallproviant ze versuergen. Mee dat ass natierlech nach net alles.

Wann een d'Fäegkeet Doms besëtzt, gesäit een dat un den Unzeechen vu metalem an kierperlechem Verfall, an déi Mënschen leiden un Hautirritatiounen an tréinen d'Aen. Niewebäi hunn déi Mënschen och eng méi staark Verbëndung zum Strand a leiden ganz oft ënner staarken Alpdreem, wou se och ganz staark belaaschten.

Anescht wéi beim Fragile. D'Fragile schafft als Geschäftsféierin vun Fragile Express. Fir awer net ze vill op seng Story anzegoen halen ech mech kuerz. Hatt hat an der Vergaangenheet duerch seng Firma vill mam Hicks, den Haaptgéigner aus dem Spill, ze dinn. Hien huet hatt op eng hannerlësteg Aart a Weis verroden an him a senger Firma e schlechte Ruff verschafft. Säin Doomslevel ass vill méi héich wéi dem Sam säin. Hatt kann Bitiist gesinn a sech duerch de Strand vun enger Plaz op déi aner teleportéieren. Mat Hëllef vu sengem Prabbeli, wou natierlech guer kee Prabbeli ass, berechent hatt déi richteg Koordinate vun der Plaz, wou et hiwëll.
Bon, dann hu mer nach dëse Charakter, fir dee krute mer de Guillermo del Toro als Schauspiller hin.
Beschreif mol de Charakter kuerz. Dee bezeechent sech selwer als innerlech dout, warscheinlech depressiv. Deadman.
Gelift.
Hien ass ënnerlech dout, also Deadman.
Als Codenumm oder wéi? Codenumm?
Wat schwätz du fir e Blödsinn, dat ass natierlech säi richtegen Numm.
Bon, dann hu mer nach zu gudder Lescht äh, dës finster Gestalt mat Schädelmask. Hie schafft dei Hardman. Oh. Geet et dir net sou gutt? Dach, dach, t'ass just. Firwat? Eise, d'Spill huet emol näischt mat deem Film ze dinn. Dat ass elo wuel dat Dämlechst, wat ech haut héieren hunn. Dei hat en super Film! Ween deen net gesinn huet, dee kann Death Stranding guer net verstoen. Den Zesammenhang mussen ze erklären, dat ass eindeuteg ënner menger Würd. Oh mir ass dronken an dat ass wahrscheinlech och säi richtegen Numm oder wéi? Maach dech net lächerlech, natierlech ass dat en Alias. A säi richtegen Numm ass? John Blake McLean.
Lo da méi zu den Beaties, also Beach Things. Déi waren u sech eng Kéier Mënschen, déi gestuerwe sinn.

Ganz am Ufank kann een net méi maachen, wéi mat Hëllef vu sengem Sensor deenen aus dem Wee ze goen oder d'Loft anhalen, wann den Bibi, also den Witch Baby, sech mellt. Méi spéit am Spill kritt een dann Granaten a Waffen, gefëllt mam Sam sengem Blutt oder Exkrementen, déi effektiv géint se wierken.
Ooh Liewensenergie ooh.
Pff net schon rem ee vun denen he, do hëlleft net eppes. Nonni?
Lo huet et sech ausgeseecht, déi aner Geeschter hues de verdriwwen, mee lo gehéiert den Aarsch mir ooh.
Ee Moment.
Oh, Granate wierken net bei u. Putain, wat sténkt hei esou? Oh Gott, so mer net, dat ass. Friess mäi schäiss, du Ongeheier!
Oh, deegeloss! Ech hu vun selbst net ënnerschriwwen. Ech wëll zeréck bei de Luigi a seng Menschen. Wat den Zäitreegen ugeet, kann ee sech schonn denken, et ass keen normale Reen. Soubal ee liewend Wiesen vum Reen beréiert gëtt, altert een a rasanter Geschwindegkeet. Mat vollem Kierperschutz kann een awer natierlech ouni Problem duerch de Reen wanderen. Visibel ass d'Phänomen, wann d'Bitties optauchen. Da gesäit een, wéi d'Gras an d'Blumme gedeien an d'Sekonn drop rëm verwelken. an dat déi ganzen Zäiten. Datt d'BTIs nëmme wärend dem Reen optauchen, huet domadder ze dinn, datt dee Moment wou et reent, d'Verbindung zum Strand verstärkt gëtt an doduerch kënne si an déi lieweg Welt eriwwertrieden. Duerch de Reen, och ouni BTIs, kënne Frachtbehälter, déi mir vun A op B liwwere mussen, beschiedegt ginn. Dofir soll een am beschten Unterschlupf sichen, mee bis de Reen eriwwer ass, muss ee ganz oft eng laang Waardezäit mat aberechnen. An dann ginn et nach, wéi erwähnt, d'Beach Babies, och Bibis genannt. Dës sinn d'Bëbeeën, déi als Säugling vun enger Totmutter, also enger Mamm, déi hirntot ass, gebuer beziehungsweis der Gebärmutter entnommen. Doduerch besëtzen déi Bëbeeën d'Fäegkeet, eng Verbindung tëschent Liewen an Doud hierzestellen. Si ginn an Behälter mat enger Flëssegkeet gestach An dee Behälter soll d'Gebärmutter duerstellen an doduerch kënne se och matgedroe ginn. De Sam huet zu sengem Bibi eng eenzegaart Verbindung opgebaut an duerch hir Verknüpfung gesäit ee ganz oft eng Visioun beziehungsweis d'Vergaangenheet vu sengem Bibi. A senge Visioune gesäit een een anere Charakter vum Spill, de Clifford Anger, och Cliff genannt, a gëtt vum Mads Mikkelsen verkierpert. Meeschtens héiert een hien mam Bibi schwätzen oder mat der Todmutter, wou sech och nach mat am Zëmmer befënnt. Déi Visioune gesäit een aus dem Bibi senger Perspektiv an et héiert een de Cliff och just gedämpft schwätzen. Wat dem Cliff seng Roll genau awer soll sinn, verroden ech iech awer net. Den Privatraum fënnt een dann an deenen méi gréisse Verteilerzentren, an do handelt et sech ëm een Zëmmer wou de Sam a säi Bibi sech kënnen ausrouen. Seng Bluttbeutele gi rëm opgefëllt, d'Ausdauer gëtt rëm hiergestallt an de Baby säi Stresslevel gëtt rëm normaliséiert. An deem Raum kann ee sech och Zäit huele fir duschen ze goen, seng Geschäfter ze maachen. A sou ginn iwwregens och d'Granate mat sengen Exkrementen hiergestallt. Et kann ee seng Waffen an d'Ausrüstung ukucken an upassen an eng Kéier nom Baby kucken. Ausserdeem gesäit een Figuren, Energy Drinks a hei haaptsächlech Monster, Schleichwerbung, Ahoi!

an Accessoiren um Dësch leien. Wann ee prett ass, kann een de Raum verloossen a sech prett maache fir déi nächst Missioun oder fir mat enger anerer Missioun weider ze maachen. Beim Terminal kann een nei Ausrüstung erstellen, wéi Liederen oder Kletterzeugs, Waffe géint Feinden oder eng Verstärkung fir d'Been, oder wéi et am Spill genannt gëtt, Skeletten, fir entweeder méi schnell ënnerwee ze sinn oder méi Gewiicht kënnen ze droen. D'Ausrüstung plus d'Frachtbehälter déi ee liwwere muss, muss een awer dann och mat sech droen. Dofir ëmmer gutt iwwerleeën wat ee géng brauche fir ënnerwee, well de Sam kann och nëmme begrenzt Gewiicht mat sech droen a wat méi schwéier u Gewiicht, wat d'Rees vill méi ustrengend gëtt an ee vill méi oft hänke bleift a fält. Vun Zäit zu Zäit gëtt engem dat dann och duerch verschidde Verbesserungen erliichtert. Méi spéit am Spill kann een dann och fir méi kleng Optreeg Bots verschécken, sou dass een déi nëmme misst erleedegen. Da kommen ech och lo nach eng Kéier kuerz op déi mënschlech Feinden am Spill ze schwätzen. Do hate mer dann eng Kéier den Hicks, deen hat ech schonn am Zesummenhang mam Fragile erwähnt. Hien huet net nëmmen eppes géint Fragile, mee och géint Sam. Hien dréit ëmmer eng gëllen Doudekappmask an ass Mitglied bei der Separistengrupp Homo Demens, déi bekannt sinn dofir, Bewunner vun de Stied ofzeschlachten an d'Voidouts ze erzeugen. Wat den Higgs awer nach méi geféierlech mécht, si seng staark Doomsfäegkeeten. Mat der Hëllef vun der Mask kontrolléiert hien säin Strand, dat heescht e kann sech wéi d'Fragile teleportéieren an dobäi kënnt awer nach dass en d'Wieder ännere kann a soumat d'BTs beschwuere kann déi him am Kampf hëllefen. Aner Géigner déi méi nerveg wéi geféierlech sinn, sinn d'Mules. Si markéieren hiren Terrain mat enger Aart elektrescher Feld. Dat heescht, soubal een et betrëtt, blénkt de Buedem giel op an et weess een, datt ee sech op hirem Buedem befënnt a si wëssen et och. Mules sinn nëmme geféierlech, wann ee Fracht mat sech dréit. Wann näischt dobäi ass, loosse se ee mat Rou. Hiert Phenomen heescht lebenslanges Botensyndrom. Wat sou vill heescht wéi, Si gesinn eng Fracht beim Sam a si gezwongen et ze klauen an an hirem Lager ze horten. D'Mules fäerten d'Bitiss an dopir betäuben se een mat elektresche Waffen a klaue süss d'Fracht, mee soubal den Zäitregen ufänkt halen se sech vun engem ewech. Et gëtt süss zimmlech nerveg wann een sech duerch hiren Terrain beweege muss an se lafen oder fueren engem hannendrun an da fält de Sam och nach oder bleift hänken. Heiansdo kann dat zimmlech stresseg ginn, An dofir sou gutt et geet einfach vun hinnen ewech halen. A wann ee wëll, kann ee jo och ronderëm hiert Lager goen. Dat war et zur Story, Gameplay an zu verschidde Charaktere vum Spill. Ee Feature wou ech awer och nach zimmlech flott am Spill fannen ass, et ass ee verbonne mat anere reale Spiller. An net am Sënn à la Online-Spill an et zockt een zesummen, nee, mee aner Spiller kënnen Hëllefsmëttelen hannerloossen. Dat nennt de Kojima och als neie Genre Strang. D'Spiller sinn a Kontakt mateneen, stellen eng Verbindung op, mee gesi sech géigesäiteg awer net. Et kann een sech doranner virstellen. Ma soubal een eng Missioun bei een Verteilerzentrum bruet huet an dat da mam Netzwerk verbonnen huet, gesäit een wat aner Spiller hannerlooss hunn. Et gi ganz simpel Saache wéi Schëlder fir een unzefeieren, een ze warnen oder einfach nëmmen ze soen wat sech hei an der Géigend befënnt. Plazéiert Leaderen oder Kletterzeugs, wou een natierlech och selwer hierstelle kann, fënnt een dann och vun anere Spiller an der Welt. Oder méi komplex Saachen, wéi ganz Konstruktiounen, vun Brécken iwwer Tierm bis hin zu engem Zeitregenschutz. Déi Saache kann een dann liken fir Merci ze soen, wann een dovunner Gebrauch gemaach huet.
Oft ass ee wierklech dankbar fir d'Hëllef vun deenen anere Spiller, wann ee grad eppes net dobäi huet beziehungsweis baue kann. An zum Schluss kommen ech dann och nach zu mengem Fazit. Death Stranding ass menger Meinunge no kee Spill, wou ee ka soen, Et ass ok. Entweder et huet een et gär oder net. Mir perséinlech huet et wierklech gutt gefall, haaptsächlech déi komplex Story, d'Charakteren an d'Landschaft hu mer ugedoen, och wann et sech oft an d'Längt gezunn huet an un endlech laang duerch Géigend misst trëppelen, wat dann e klengen negativen Aspekt war, hunn ech d'Aussiicht wierklech genoss. Wann een dann och mol méi laang ënnerwee war, koum d'In-Game Musek dann och zum Vorschein an déi huet fir mech perfekt an d'Spill an an d'Atmosphär gepasst an ech hu se richteg genoss. Ofgesinn vum nonstop ze Fouss goen, huet mech och nach genervt, dass soubal de Sam méi Gepäck hat, huet ee permanent Gewiicht verluer. An och niewebäi gesot, et kann ee sech och mat engem Moto oder mat engem Truck beweegen, mee fir mech perséinlech waren se einfach net praktesch oder gutt ze handelen. Gewiicht huet een dann deelweis heiansdo einfach sou verluer oder wann einfach Ministeen engem am Wee loung. Dat mam Gläichgewiicht verstinn ech jo nach e bësse wann ee méi Gewiicht mat sech dréit, mee ee Steen, naja. Fir mech sinn dat dann awer och mat déi eenzeg negativ Aspekter. Soss genéissen ech d'Spill awer vollen Zügen a fannen et bis elo wierklech spannend a krut och nëmmen e klengen Herzinfarkt wann d'Pitties uwesend waren. Groussen a Ganzen fannen ech, wann een düster Spiller mat enger komplexer mee gudder Story gären huet, empfeelen ech et awer definitiv weider. Ok Baby, da komm mir gi lo. Haut si mer bei Death Stranding ënnerwee. Da komm mol mat! Ee Moment. Ah nee, fuck! Nee! Loft!